Sɛ wote din Nana Ansah Sasereku a, na abakɔsɛm no deɛ ɛkɔ Eastern Region. Yɛnhyɛ aseɛ firi Afamfoɔ no so. Wɔn yɛ nkorɔfoɔ a na wɔn te Twifo Himan, mekyerɛ nnee Central Region, close to Cape Coast, ansa na wɔn tu akɔtena Nyinawa ase a ɛwɔ Akosombo Area. Wɔn fie kɛseɛ ne Akwamu fie. Nana Ansah Sasereku yɛ nipa a woyi no firi Asanteman abakɔsɛm mu a ɛnyɛ yie. Ɛberɛ a Denkyira bɛyɛɛ ɔman, na wɔn redi nkuro no bi so te sɛ Asanteman, Adanse, ɛne nkuro no bi a ɛka ho. ho no. Ná woba n'aseɛ hɔ a ansa Sasraku ne nipa a na wagye din paa ɛnam n'ahennie no nti. Berɛ a aberanteɛ bi a akyire ɔbɛyɛ Asantehene no, mekyerɛ Otumfoɔ Osei Tutu a ɔdi kan. Saa berɛ no mu no, na Denkyirahene Akyene sɛ akoa a wakɔnyem Denkyirahene wɔ Faasei ma Eapɛ no atwa ne ti. Ɛno nti ɔdwane kɔɔ Akwamu. Saa berɛ no mu ara na Kɔmfoɔ Anɔkye nso yɛ kɔmfoɔ wɔ Denkyira. Wɔrepɛ no aku no. Ɛno nti ɔno nso dwane kɔɔ Akwamu. Wɔduruiɛ no na Nana Ansa Sasraku wɔ tumi sɛ ɔsan de wɔn kɔ Denkyira ma yɛku wɔn. Nanso anyɛ ne saa, ɔde wɔn tenaa kwa mu ma wɔn ahobammɔ bi a na wɔn hia. Bere a ɔtee sɛ ɔsɛe tutu wɔ fa Oduriyabua awuo no, mekyerɛ Sam Hoɛ 1790s no mu no, Nana Ansa Sasraku, anaasɛ Otumfoɔ Ansa Sasraku, yii asraafoɔ aha nwɔtwe, mekyerɛ eight hundred soldiers, maa ɔsɛe tutu de Kɔmfoanɔkye kaa ne ho sɛ wɔmmɔ ne ho ban nkɔ Asanteman. Bere a wɔrekɔ no, ɛnam sɛ ɔsɛe tutu na ɔnim Kɔmfoanɔkye dada wɔ Denkyira no, Amma na anyɛ den sɛ ɔmbetu anamɔn abom. Ɛnyɛ no nko ara, ɔde asraafo ɔha so panyin baako, ene yɛka no General no, kaa ne ho, a ne din ne Anum Asamoah. Bere a wɔrekɔ no, ɔhyɛɛ wɔn sɛ hwɛ na wɔn anni kan ankɔ Asanteman. Wɔnni kan nkɔ Nkran, Dutch, aborɔfo no hɔ, na wɔnkɔtɔ state-of-the-art weapons, akodeɛ ho nneɛma a yɛde di ako. Sɛ wɔkɔduru a, Denkyirafoɔ ne Dɔmanfoɔ no a wɔtaa kunkum wɔn no, wɔbɛtumi de adi wɔn so nkonim. Ɛberɛ a wɔkɔduruiɛ no, wɔtumi de akodeɛ no dii Dɔmanfoɔ no so nkonim, san dii Denkyirafoɔ no so nkonim nyaa wɔn fawohodie. Ɛno nti Asantefoɔ no dii Dɔmanfoɔ so nkonim na wɔsan dii Denkyirafoɔ no so nkonim gyee wɔn fawohodie no. Ne nyinaa firi akwamufoɔ a wɔboaa wɔn no. Asraafoɔ no anaasɛ sogyasfoɔ no a wɔfiri akwa mu baeɛ no, na ɛnyɛ sogya adwene nko ara na ɛwɔ wɔn tirim, na mmom wɔn na introduce akwa mu amammuo wɔ Asanteman mu. Sɛ wokɔ Asanteman mu, Bonoman mu, anaasɛ Akanfoɔ no nyinaa mu a, sɛ ɔhene biara tena ase a, yɛwɔ ɔhene a yɛfrɛ no akwa mu hene wɔ ne nkyɛn. Ɛno nti yɛwɔ Konti hene ne yɛwɔ akwa mu hene. Wɔn ne nkurɔfoɔ a ɛdi kan a wɔtu ɔhene fo. Ne nyinaa firi Nana Ansah Sasraku hɔ na ɛbaeɛ. Ɛno nti, ɛfa sɛ Otumfoɔ Osei Tutu a odi kan tumi ma Asanteman bɛyɛ Asanteman kɛseɛ sei nnɛ yi no a, ɛmu aseda no anaasɛ credit no kɔ ma Ansah Sasreku. Anum Asamoah, baabi a ɔbɛtena wɔ Kumase no, yɛfrɛ no Anum. Ɛnnɛ yi, baabi a yɛfrɛ no Adum no. Enti ɛnnɛ yi, Adumfoɔ no, wɔn asefoɔ no ara firi Akwa mu. Ɛno nti, wontumi nka Asante abakosɛm a wobɛyi Nana Ansah Sasreku din afiri mu. Wei yɛ part one, part two bɛba.